Helo, Ellis Hughes dwi hefyd i Pennaeth Blwyddyn Saith Ysgol David Hughes. Um, dwi'n mynd i gyflwyno chydig bach o wybodaeth i chi rhieni Blwyddyn Chwech neu Blwyddyn Saith na fuan lle yn, yn, yn, yn mis Medi. Dwi'n gobeithio os oes gennych chi unrhyw gwestiynau um, ar y funud fydd y cyflwyniad yma mynd chydig o'r ffordd i ateb rhai o'r cwestiynau yna lle. Felly, be dan ni'n trio wneud yma yn Ysgol David Hughes ydy cyflwyno addysg dwyieithog i'n disgyblion i gyd. Um, yn blwyddyn saith, mae yna naw dosbarth i gyd. Mae wyth o'n nhw'n beth da ni'n alw'n dosbarthiadau ffrwd Gymraeg. Mae'r plant yna wedi bod mewn um, ysgolion cynradd lleol a wedi cael derbyn addysg uh, cynradd drwy cyfrwng y Cymraeg. A wedyn mae'r ma, ma addysg yna'n yn cario ymlaen mewn ffordd, mae'n ma polisi sir bod nhw'n dilyn yr yr addysg Gymraeg maen nhw wedi cael o'r gynradd 'lly. Yym mae yna un dosbarth ffrwd Saesneg esgusodwch fi. Mae disgyblion o ella dros y ffin neu o tu allan i Gymru neu um, sydd efo, efo dim Cymraeg o gwbl yn mynd i'r dosbarth yna lle. Felly mae'n ma debyg iawn os ydych plant, os ydych plentyn chi wedi bod mewn ysgol gynradd lleol, bydd, um, fydd i Cymraeg nhw'n rhy dda i, i fynd i'r dosbarth uh, ffrwd Saesneg yna lle. O ran gwisg ysgol, yym, 'dan ni'n gofyn i'r plant i gyd wisgo trwsus neu sgert a teits du os gwelwch yn dda. Mae'r gwisg 'di newid yn y flynyddoedd dwytha, dach chi'n siŵr yym o o wybod hyn yn barod 'lly, yr crys gwyn, siwmper piws a'r tei clip-on, sy' ychydig bach haws i'r plant ddelio efo na na tei go iawn 'lly. A wedyn efo sgidia', yym, ma' sgidia' neu trainers du yn iawn, ond fel 'dach chi'n gweld ar y chwith yn fan'na, yym, tre, os dyn nhw'n gwisgo trainers, dim lliw na gwyn, os gwelwch dda. Mae'r trainers ar y dde yn anaddas oherwydd bod na llinellau gwyn um, arnyn nhw. Lle. So, sgidiau du os yn bosib, neu trainers du i gyd, os gwelwch dda. O ran buses, um, mae Mr Geraint Llun, sef ein pennaeth cynorthwyol ni yn Ysgol David Hughes, mae o'n delio efo pethau o safbwynt yr ysgol, So os oes os oes rhywbeth wedi digwydd ar y bus, ydych chi'n ffonio'r yr ysgol a gofyn i siarad efo Mister Llun. Um, mae e- e-bost o ar y gwylod yn fyna hefyd lle. Ond hefyd, os dyn rhywbeth i wneud efo o ran safbwynt y sir lle, o ran talu am y bus neu um, chwbod, os ydych chi'n gwybod lle, lle ma, yn union mae'r ma, ma rŵt yn mynd lle, rydych chi gysylltu fo Mister Ifan Hughes, mae rhi ffôn o'n fyna. Mae o'n gweithio hefo ni o ran ochr y cyngor sir efo'r contracts buses. O ran gwaith cartra, yym, 'dan ni'n defnyddio system Show My Homework o'dd 'i enw fo, ma' bellach 'di newid 'i enw i i Satchel One. Yym ap ydi o, 'dych chi'n gallu lawrlwytho fel rhieni a ma'r plant yn yn lawrlwytho fo hefyd a ma' ma'r athrawon i gyd yn setio'r gwaith cartra ar yr yr ap yma neu ar y wefan yma yy Satchel One 'lly. A wedyn y ffor ma'n gweithio ydi 'dych chi'n gallu gweld yn union be mae'r athrawon wedi, wedi setio fel gwaith cartra, either y diwrnod hwnnw neu'r wythnos yna, wedyn da chi'n gwybod, oce, okay, erbyn dydd llun nesaf mae gen ymhlentyn i gwaith cartra mathemateg. A da chi hefyd yn cael gwybod os dyn nhw wedi cwblhau'r gwaith cartra yna. So, um, dydy'r plant ddim yn rhy cyn o'r elfen yna o'r, um, or system. Ond ar y cyfan mae'n gweithio'n um, gweithio dda ac a, a maen nhw'n falch o, o gallu cael rhywbeth ar ei ffôn i, i, i helpu nhw yn hytrach na rhyw ddyddiadur gwaith cartra oedd yn mynd ar goll neu beth bynnag. Um, so mae'n ma system reit da a mae'n cadw chi fel rhieni yn y lŵp hefyd lle. um, so chi eisiau cysylltu efo'r ysgol rhyw dro, um, yn enwedig os ydych plentyn yn mynd i fod yn absennol, so ni'n licio bod chi'n neud cyn hanner diwyth y bore hwnnw, os gwelwch yn dda. Ac os ydych chi eisiau trefnu cyfarfod efo fi am unrhyw beth, o gwbl. Yym, 'sa chi'n gallu trefnu o flaen llaw, ohe- oherwydd mod i'n dysgu, mae'n anodd iawn i mi allu gweld rheini os dyn nhw'n just troi fyny heb, um, heb gadael ni wybod bod nhw'n dod, lle. Felly, 'sa chi'n ffonio'r ysgol o flaen llaw neu cysylltu, mae'n e-bost di yn fyna o Hughes, a mae e-bost y pennaeth ar y gwylod hefyd. Yn amlwg, dros yr wythnosau dwytha, dydy'r uh, y cyfeiriadau e-bost mae ddim wedi bod yn gweithio oherwydd, uh, efallai bod chi wedi gweld am yr, um, yr systemau techne- yy technegol sydd wedi mynd lawr yn bob un ysgol yy uwchradd yn Sir Fôn. Ond yn amlwg fydden ni'n gobeithio fydd fydd hein nôl mewn lle by mis Medi. Um, felly fedrwch chi ffonio'r ysgol os, os nad ydy'r e-byst yn gweithio lle. Cefnogaeth i, i bob dysgwyr, um, be, be da ni'n neud fel ysgol ydy 'da ni'n rhoi lot o be dwi'n alw'n safety nets mewn lle i wneud yn siŵr bod 'na'm un disgybl yn yn mynd o dan y radar 'lly. Felly mae gennym ni tiwtor dosbarth, dyna 'di'r 'di'r person cynta' ma'r yy ma' bob un disgybl yn weld bob bora. Yym felly ma' ma' gynnyn nhw perthynas agos iawn hefo hefo'u tiwtor nhw. Yy ma' 'na ryw 23 Wel, tua rhyw 23 yn mynd i fod yn, yn bob un dosbarth cyfrestru yn blwyddyn saith, felly mae'r tiwtor yn mynd i nabod y, y 23 o blant yna'n dda iawn, lle. Wedyn mae gyda nhw fi, sef y pennaeth blwyddyn, ond yn amlwg mae gyda fi overview o 200 o blant, felly y tiwtor sydd yn nabod nhw ora, ond fedra i ddod i fewn os di rhywbeth yn, yn gymleth ofnadwy neu um, os di'r plant, um, hyd yn oed os dyn nhw ddim eisiau siarad efo tiwtor, maen nhw eisiau dod syth at fi, mae hynna'n oce. Okay. Mae gennym ni wedyn Mister Geraint Llŷn eto, yym o'n i'n sôn amdano fo gynaf o'r bysus, mae o'n eilad, aelod o'r, or tîm rheoli a fod i cyswllt fi i, i uwch dîm yr ysgol. Ac o ran ardaloedd, mae gennym ni ddau lle pwysig i, i flwyddyn saith ac i, i'n disgyblion ni gyd mewn ffordd. Y porth, lle mae'n nesg i a'r peneithio blwyddyn i gyd, mae plant yn gwybod fyrth nhw fynd i fyna rhyw dro, hyd yn oed os dwi'n dysgu neith bennaeth blwydd- neith pennaeth blwyddyn arall siarad efo nhw um, a helpu nhw allan lle. A wedyn hefyd mae gennym ni'r gorad ar gyfer disgyblion sydd fo anghenion dysgu ychwanegol, ond hefyd mae yna ma gwpiau um, gem a bwrdd yn cael ei cynnal yna, amser egw, amser cinio a falle, so mae yna gorad i bawb rili really, lle. Yym, mae gennym ni hefyd pethau fel anogwyr dysgu, swyddog teulu, mae'n neud yn siŵr bod bod 'na bod 'na neb yn yn slipio trwad fel dwi'n deud a bod y bod y safety nets yma mewn lle i ddal rhywun sydd angen unrhyw fath o o gefnogaeth. O ran diwrnod cyntaf yn Blwyddyn Saith, dwi'n gwybod dyma mae'r plant yn poeni mwyaf amdan dros yr yy y gwyliau rha. Be' sydd angen yn wneud ydy cyfarfod yn yn brydlon cyn, os gwelwch yn dda, yym chwarter i naw, yym chwarter i naw, swn i'n dweud, ydy'r ydy amser hwyrau i gyrraedd. Um, be fyddwn ni'n neud, fyddwn ni'n arwain nhw i'r neuad uh, sydd reit yn tu blaen yr ysgol. Felly, so mae angen i'r plant boeni am um, lle i fynd, maen nhw, ma nhw, os dyn nhw'n cyrraedd ar bus neu hefo lift gyda chi, neu um, os dyn nhw'n cyrraedd i'r ysgol, mae pawb yn cyrraedd uh, tu blaen yr ysgol, fydd yna staff mewn jacket melyn, a fyddwn ni'n arwain nhw i'r neuadd sy'n reit ar tu blaen yr ysgol, felly fyddwn nhw ddim yn mynd ar goll. Ar ôl hynna, maen nhw'n mynd i'w cyfnod tutorial a cyfarfod i tiwtor, o'n i'n sôn amdan gyna, yr, er, er first port of call iddyn nhw mewn ffordd ydy'r tiwtor yma. Byddwn nhw'n datblygu perthynas efo'r tiwtor, um, mewn, efo'r tiwtor mewn cyfnod estynedig y bora hwnnw. A wedyn, yym ma' nhw'n cael eu amserlen a mynd i gwersi a cael egwyl a cinio arferol 'lly. Yym ond yn amlwg y peth pwysica am y diwrnod yna ydy dod i adnabod yr holl athrawon newydd fydd gynnyn nhw 'lly, ma' hwnna'n gyffrous iawn bob tro. Dyma'r dosbarthiadau o'n i'n sôn amdan gyna. Yym felly fel 'dych chi'n gweld ma' 'na naw dosbarth, un dosbarth ffrwd Saesneg sef Saethfeilog yym ar y gwilod yn fan'na. Ma'r gweddill i gyd yn yym dosbarthiadau gallu cymysg, ffrwd Gymraeg. Felly, um, dychod, dos na, dos na mi yn dosbarth efo gallu uwch na'r llall, dos na ddim seti am blwyddyn saith yn ddim byd heblaw mathemateg, felly fyddi dosbarthiadau nhw'n wahanol ar gyfer maths, ond yn bob dim arall fyddwn yn cael ei dysgu yn ei grwpiau cyfrestru sydd ddim wedi creu uh, efo gallu mewn golwg o gwbl, felly mae'r mae athrawon yn gwybod bod yna gallu cymysg ym, ym mhob dosbarth. Felly. Dyma gobeithio mae'r amserlen y dydd mynd i edrych fel yn yn mis Medi. Fel hyn mi oedd o'n edrych cyn blwyddyn yma um, yn amlwg os ydych chi efo plant hŷn yn yr ysgol ydych chi'n gwybod da ni wedi newid y drefn chydig bach blwyddyn yma er mwyn lleihau teithio amgylch yr ysgol. Ond um, da ni'n gobeithio fynd yn ôl i'r drefn yma mis Medi os dio ddim yn bosib, os os yna um, change y plan yn gorau digwydd yn, yn hwyr yn mis awst, felly yn amlwg fyddwch chi'n cael gwybod a bydd y plant yn cael gwybod yn mis Medi. Felly. Ond um, dyma di'r gobaith beth bynnag. O ran amser cinio, does Does dim angen i'r plant ddod â pres i fewn i'r ysgol o gwbl. Um, da chi'n llwytho arian ar ei system nhw, ar ei account nhw o flaen llaw lle. Um, a wedyn mae'r plant yn, yn talu am y cinio um, hefo'r account yna, hefo fingerprint, hefo bus lle. Ond um, beth swn i'n dweud ydy, da chi'n angen poeni am llwytho gormod o bres ar yr account, dec pint, ugen pint, dy'r plant methu gwario hwnna i gyd mewn un diwrnod, mae yna cap ar faint maen nhw'n gallu gwario. So, Um, so mae angen poeni am hynna o gwbl lle. Ac os ydych chi'n anghofio llwytho pres, neu os ydych nhw'n anghofio, um, maen nhw'n gallu menthyg pres am y diwrnod a talu fy nôl diwrnod wedyn. Yr gweithgareddau da ni'n gynnig fel ysgol, yn amlwg, um, y prif beth mae'r plant yn edrych ymlaen i fwyaf i'r daith enwog i glan llyn uh, bob mis hydref. Um, yn amlwg, gafon ni'n mynd blwyddyn dwytha oherwydd cyfyngiadau, a dwi yn wir gobeithio fydden ni'n gallu gwneud rhywbeth blwyddyn yma. Um, yn amlwg, dydw i ddim yn hollol sicr um, yn y bosibilrwydd o mynd i Glan Llyn am dwy noson, tri diwrnod, um, ond dwi'n dwi, gobeithio bod ni'n gallu gwneud rhywbeth. Um, ond mi ydw wedi gyrru, gyrru holiadur allan i chi fel rhieni, ma'r yym at- a- ateb i hwnna 'di bod yn yn bositif iawn. Yy lot ohonoch chi isio'r daith fynd ymlaen. Felly mi ydw i mewn cyswllt hefo'r Urdd a a Glan Llŷn i neud yn siŵr bo' ni'n cynnig y peth gora' fedran ni i'r i'r plant yym sydd yy i fod yn deg wedi ca'l blwyddyn wel a hannar yym anodd iawn 'lly. Hefyd ma' gynnon ni clwbia chwaraeon, cerddoriaeth, yr Urdd yym clybiau amser cinio. Mae hein yn amlwg wedi gorfod stopio dros y flwyddyn dwytha, ond mi fyddwn nhw'n dod yn ôl yn araf bach gobeithio dros y flwyddyn nesaf lle. A wedyn dyma rhai o'r lluniau o'r taith glan llyn. Um, fel dwi'n dweud, gwch chi wybod mwy mis Medi, be ydy'r er planiau hefo hynna lle. Ond um, mae'r plant wastad wrth i boddaf o'r daith yna. Felly, diolch yn fawr iawn am eich amser. Dwi'n gobeithio bod yr cyflwyniad wedi mynd chydig o'r ffordd i atab rhai o'ch cwestiynau chi. Os oes gennych chi mwy o gwestiynau, cofiwch fod chi'n cysylltu yn mis Medi. Mae'r ysgol yn gorad am ddau ddiwrnod cyn i'r plant cyn i'r plant cychwyn, um, felly fe ddau yma os ydych chi eisiau ffonio'r ysgol neu tri o'r e-bost na sydd yn y cyflwyniad. Diolch yn fawr, Will.